m-pahi ma suɣilo, e ka taai tibili, ka taai suɣilo, suɣilo din galisi, ka a maagi a maŋa n-wum nti naagi, e a yi wum nti naagi, a nyɛla ninvuɣ so ŋun yɛn shee zaŋ ti a mabiligu zaaha, ka bɛ zaaha diri daanfaani. E kpiɔŋ-ŋɔ, n gɔrim yɛtɔɣa ka n tɔɣisira, m bi tiri visa, m bi pa agent, e gɔrim puuni a ni bi mi yɛtɔɣ shɛli, ni a ni bi mi di binshɛɣu din chana, di puuni ka ti tɔɣisira. Naa gba diri daanfaani. Eh, gorim shɛŋa beni mi, a gba ni tooi niŋ li. Amaa a ni bi mi ŋɔ maa, diri n tahili ka ɛjɛntinima ka bɛ gari tooni n-diri a liɣiri. Dizuɣu n ni ku yɛn yɛl a shɛm. N suhira ni, eh, di na nyɛla sani n-nya a ka a kana ti chirigi viidiyonim ŋɔ. Viidiyonim maa di galisiya pam ka di nyɛla ti pun tɔɣisi gorimgorim yɛltɔɣa. Ti bɛn labi n chaŋ di polo so a ni tooi chaŋ din ku pa zuɣusaa ŋɔ maa Sweet Africa TV n ti niŋ wula n ti sahi chɛ topic kam shɛli a ni bɔra zaŋ chaŋ gɔrim yɛltɔɣa, visa yɛltɔɣa, shikuru yɛltɔɣa dinnim maa zaaha di pun bela nimaani. A yi yuli li a ni di anfaani. Tiktok mabiligu zaa ti puhi zaɣ yino kam ka pahi WhatsApp platform nima, social media nim maa zaaha ti puhiya ka pahi. Eeh di zuɣu kpaŋ maa maa a yi bɔri ni a join ti on WhatsApp platform Ti vidio nim maa shɛŋa bɛni mi a ni tooi chirigili di zuɣu ka a ti ti voice message. Niriba pam bɛni mi bi pun ti tila message nima n write ka mi reply ka daliri maa nyɛmi ni kadama o ni wum la ti yɛltɔɣa maa ti naagi. A yi wum yɛltɔɣa maa n ti naagi a ni understand ni bɔri shɛm so kpaŋ ma n maŋa a yi niŋ ma hi bee a sabi ma ka mi gariga baŋ ni kadama Ka ni bɔri shɛm ka a niŋ maa, miri ka a di yihi n namba maa ka a di nya nyimbɔri ni a ti ma la high bee haloo. Tuma ʒemana m-bala maa, gɔrim yɔɣu m-bala maa. Eeh, a yi ti ma voice message, n saha ni ku ti ma binshɛɣukam, ni ka a ti ŋme li, n gba ni reply a. Dɔzuɣu ti mali WhatsApp group. Yɛtɔɣa ŋɔ a ti ni tɔɣisiri li maa, ka more discussing ka di nyɛla di bela WhatsApp platform maa. N labiri ma nyaaŋa la ni n ti yɛli yɛtɔɣa shɛli, Yɛn pa agent, m bi tiri visa. n mi pa connection man gorim puuni yɛtɔɣa ka n tɔɣisira din yɛn chɛ ka ŋmampirigu Dagbaŋ na niŋ ka ti gba nini neei gorim puuni ti naa bi mi yɛtɔɣa shɛŋa ka ti yi pa baŋ zaŋ pahi ti maŋ biɛhigu zuɣu ka di chaŋ zuŋɔ ti yɛn chaŋmi ti tuɣi yɛtɔɣa shɛli amaa pɔi ka ti yɛn chaŋ ti tuɣi please yi ban pɔn shɛyira ka subscribira ka tɛɛnira thank you very much yi ba neen jooni ŋɔ maa yi maraba kpaŋmiya man ka yi gba zaa jooni ka shɛɛyira video ni yi ku dropi ka yi nyɛli ka yin kpaŋma man ka a gba shɛɛ zaŋ ti ada social media maa ka laa yɛtɔɣili maa ka di wuligi Dagbaŋ mini Ŋmanpirigu mini Nannuŋ zaaha ka ti zaaha di gɔrim puuni daanfaani niriba pam bi mi ni kadama gɔrim kamaa so yi yɛli ni o yɛn ti a la visa bee so yi yɛli ni kadama kɔnashim maa ni yi yɛli ni o yɛn zaŋ zaŋ zaŋg o, n suhirami m-piri ba, n ŋahi ba n-tizɔr o. O ni yɛn zaŋ zaŋg o maa, bɔhim o, din sani ka o yɛn zaŋ zaŋg o, process din sani ka o niŋdi tira. Gɔrim kam malila di process. Gɔrim kam malila din niŋdi din shɛli. Miri ka a zaŋ a liɣiri. bee a binshɛɣu zaŋ chaŋ ti connection man ka yi noo bɔrila soli zani zaŋ ti a ni a go. A ni yɛn go maa, process din sarim ka o niŋdi tira di tu ni a mi process maa yɛla. Imma lala niri maa o tira la tourist visa bee invitation visa bee o niŋdi la student visa bee o yɛla mi ni di nyɛla working visa ni bɔri luɣ'shɛli polo. Di ni ka yi pali sara niŋ o maa, working visa, niriba pirigila hankali tiri ba mi ni ka di ba connection maa neei yɛla ni o yɛn niŋ a la working visa ka a go. It meaning a ni yɔri la shɛli zaŋdi tiri a ŋɔ maa, ŋun noo n-lan bɔri tuma tira silimiin tiŋa. A yi ku kana ti sheegi di saha di wuhiri ni nyini ni kanna ŋɔ maa, nyin gbibila nyin working.

ni kadama a yi ku chana bee wayi ku taai visa ŋɔ maa ka a kana ti sheena, nyin dii yan garimi chaŋ tuma ni. Visa shɛli wan zaŋ taai ŋɔ maa, a ni chana ŋɔ maa nyin dii yan chaŋmi tuma maa, baŋma wɔ bɔrila so shɛli o ni tooi doli n-deegi visa maa zaŋ zaŋ taai ka a zaŋ zaŋ go n-chaŋ a ni chani Europe kantiri shɛli ŋɔ maa. Kɔnɛshin maa nam maa pirigili beni, bɛ yɛriyami. Nɔ tra la Schengen visa? Nɔ ɔ tra la visa, ɔ bi tra Schengen di ka visa shɛli ka di yuli booni Schengen visa, visa ka ɔ tra. Ka visa nim maa ka di mali paya paya paya paya paya paya. Di zuɣu paya ŋɔ maa a yi na ʒi di tumi ni a baŋ visa din sani ka lala niri maa tra, di niŋ important pam. Schengen, di nyɛla tin shɛŋa bɛ ni laɣim taba n-niŋ naŋgbanjindi ka bɛ boli li Schengen. Ŋmahinli, din dee niŋ ka a yi laɣim salo ka yi kpa WhatsApp platform ka ti li yuli bee Facebook page ka ti li yuli, a group maa di yuli m-bala maa. Schengen din nyɛla tin shɛli din pahi Europe puuni, ka laa Europe ŋɔ maa ka bɛ laɣim taba n zaŋ bɛ nuhi niŋ zaɣiyinsi n wuhiya. Din deei ti niŋ ka di nyɛla kamaa Ghana ti mali Poland n mali Germany n mali Italy n mali Spain n mali Fran all this country ŋɔ UK Canada America bɛ embassy nim ka di be Ghana. Di zuɣu ninvuɣu shɛba bɛn ti nyɛ Schengen la, ni a yi pahi bɛ group maa puuni ka bɛ ni yino yi taai visa ka a yi kpɛna. Ŋmahinli, Italy ni ni taai visa bɛ mi pahi la Schengen maa puuni. Bɛ mi ni pahi Schengen maa puuni ŋɔ a puuni maa a mali right, a yi mali liɣiri a ni yi wum a ni tooi ŋmaagi ticket n go n chaŋ tin shɛŋa din kpalim maa zaa ha puuni a yi mali liɣiri fa. kamani ŋmahinli a kam na ti sheegi Ghana ka mali liɣiri ka di bɔri ni a chaŋ Côte d'Ivoire, n bɔri ni a chaŋ Burkina Faso, n bɔri ni a chaŋ Mali, n bɔri ni a chaŋ Niger. West Africa ti pomi, di zuɣu so beni ka o yɛn kana Africa, o yɛn bɔhim yuɣu din ka o bɔri ni o chaŋ. O yɛn ni o yɛn kam na ti sheei chanila West Africa ka che East Africa n-che South Africa. ka tin yiŋga n-yɛl o bɛ gba laɣimmi, ka ti naan laɣim beni ŋɔ ha ka bɛ booni ti Africas. Ti zaa nyɛla Africa. A nya yi o? Dɔzuɣu ti zaa ni nyɛ Africas maa, di yi ti kahi Africas, ti nyɛ gbampiɛla, Laribaawanima ka ti laɣimya, ti zaa nyɛla Africa. Ba di yi ti kana West Africa, East Africa ka ti lan piri piri. A nya di ni nyɛ shɛm ka Africa ka ti mali Ecowa. ECOWAS ŋɔ maa ka Africa kam be di puuni, ka Africa leader kam be di puuni. A nyɛ di nyɛ shɛm. Di zuɣu ŋɔ ni ŋɔ maa di tomi ni a baŋ binshɛɣu din nyɛ Schengen. Schengen ŋɔ nyɛla tin shɛŋa bɛn laɣim taba n deegi naŋgban yindi bini nyɛ Schengen. Ka di wari ni ka dima din lee niŋ ka a yɛn nyɛli ka ka ti sheei na nyɛ nini mali Schengen visa maa. A yi kana ni a ti kpe German bee Italy, ŋun nyɛ Schengen gbi ŋɔ a, di bi neediri ni o lan kɔntrol ya bee di bi neediri ni a lan deegi another visa bim din kuli nyɛ shɛm m-bala maa. But connection man maa ni tira visa shɛli ŋɔ maa, o yɛla mi a ni working visa. Chɛ a ni labina ti kpɛna working visa ŋɔ puuni. M mabia, silimiintiŋa binshɛɣu n-kani ka di nyɛla a yi kana ti kpɛna, Ŋun yɛn nyɛla Konashel man ka o be Ghana ka niŋ Konashel ni zaŋ ti a ka di nyɛla nyini ni kanna ŋɔ maa nyɛ ni yi ku kana ti shee na nyin yɛn chaŋmi ti piligi tuma dareetili ka di wuhi nyɛ ni deei visa shɛli kana ŋɔ maa nyɛn chaŋmi ti tum tuma yɛlimaŋli n na bi nyɛli silimiin tiŋ tuma din nyɛla ni kadama kompani maa ŋuni m bɔri workers ŋuni n yoogi o kompani ka bɔri wɛkɛs hankali puuni bɔhi ma amaŋa kara niriba ka silimiin tiŋ maa. Tiŋ maa ni sokam nyɛla tuma pɔi ka kɔmpani shɛli ti yɛn yɛli ni o yɛn kani Ghana na bee Africa na n-ti kpuɣi wɛkɛs, tɔ di tumi ni o pruvi o maŋ zaŋ ti tiŋ maa ni. ka ti daliri nima din wuhi ni kadama o ni bɔri employer so ŋɔ maa o bi nyɛ so lala tingbani maa puuni, o mi bi nyɛ so EU. Di zuɣu ka o kana ti hire ninvuɣu so yirina Africa maa. A nya din nyɛ shɛm boo? Di zuɣu nyini ba baŋ hankali baŋ ma mabiligu gbansabila bi bela silimiintiŋa. Ma a wum na ka niriba pam yɛra suhu nyɛ aduwa ti ma n tuma ni saɣim ma n ni bɔri tuma din niŋ ŋɔ maa zaa ha a wumdi li mi di zuɣu ni n neeri a nini shɛm ka ma suhunla Naawuni ka Naawuni kpɛh a bu zɔŋ ni ka n dɔn daa yɛli ni o suhirila Naawuni ni Naawuni kpɛhim o bu zɔŋ ni ka o mi zaŋ o yaa n zaŋ yi gɔrim din mali paya paya paya paya paya soya pam ka di doli gɔra Dinnim maa zaaha, binshɛɣu din nyɛ ti five northern region ŋɔ maa ti problem ti bi niŋdi research. Research, like of research din tahili ka ti kpali nyaaŋa zaŋ chaŋ gorim polo. Because research nim maa a yi chaŋ ti kpe luɣili kab zaaha a ni bɔri binshɛɣu kam maa, di yɛn wahala bɛ ni bɔri binshɛŋa a yi mali li. ka di kpali la ni kadama pumpɔŋɔ bimaŋmaŋ decision. Di zuɣu gorim di tumi nahi vihi n bi yɛlimi ni a chaŋ baɣisani bee afa sani. A nya ninvuɣ so ŋun ti yɛn gu ka ŋun nia ku nyab ni kadama baɣa bee afa n-yɛn wuhi o tinshɛli o yɛn kpe ŋɔ maa lala niriba bi pirigili bi gɔbu di niŋdi tɔm pam. Soli maa nyɛ ni yɛn niŋ shɛm bɔhimi di zuɣu, vihim di zuɣu n-gbahi li chib viɛnyɛliŋga. A yi gbahi li chib naagi, ka a naan suhuri Naawuni, Naawuni n-yi pa ti ma di nasara. Di nini viɛla Naawuni zaŋ li n-zaŋ kpa a. A ni bɔri binshɛɣu maa di nini biɛɣu ni a ni gu ma ka chɛ li, di yi nyɛla aliheri n-nyɛ li. Naawuni O kpaŋsibili. Di nyɛla zaɣ biɛɣu n-nyɛli Naawuni O lɛbigimli zaɣ viɛlli zaŋ zaŋ ti a. Ŋɔni ŋɔ man nya a daa du a ka a gaani gɔgaliga. Amaa a na bi bihi baŋ tiŋ maa ni di sodolisi. M bi mi visa nim maa paya paya. A bi mi process nim maa shɛli ka pun bɔ yom. n chaŋ ti nyɛla nyin baɣa bee afa tibirigu ni nyin mini suhigu gala gɔrim puuni. Di zuɣu o lihili ni nya nyaa, o lab mo kuɣa, o vihimi taŋkpaɣu n nya nyaa tinsi maa puuni di viɛla, nyin ni bɔri ni a chaŋla Italy, nyin ni bɔri ni a chaŋ Canada, nyin ni bɔri ni a chaŋ Spain ka chaŋ ti labiri kuɣa ni bihigu ni bi nya nyaa tinsi maa puuni, din sa din viɛli n-ti a. In respect, hankali puuni, doole nyɛli tinsi maa puuni shɛli ka afa maa ni ku yɛn vihi binshɛɣukam, shɛli ti yɛn viɛli mi. But afa maa ni vihiri ŋɔ maa, a bi mi ni ninvuɣ so beni, o vihili la hali ka afanim yɛl o ni kadama di viɛla, di viɛla, di viɛla hali ka o ti niŋ ninkurigu. Gɔrim di bɔhindimi ka baŋda. Niriba pali pirigili niŋla mistake shɛli. opportunity di kam na ka o lihira wee man n ʒi so Italy man ʒi so silimiin tiŋa man ʒi so luɣi shɛli polo gorim di bi mi so tin shɛli a ni chani maa ka chana tara ninvuɣu so ŋun niŋdi a connection man maa a ni chani tin shɛli maa a mila nimaani a bi mi so nimaani nyini lee suhila Naawuni ka a chana Hankali ŋɔ maa n-nyɛ li, a ni chana tiŋ maa ni ti paani maa, doole n-nyɛ li a ni nyɛ gbansabila. Chɛ ka a hankali tira ni ka dima nyɛ n dii ni shiina tiŋ maa ni. Di yi yuri ka je a ni nyɛ gbansabila, di yi yuri ka je a ni nyɛ salinima, salinim ka a yi peei n-wuhi m-bɔhira ka bɛ wuhi a din nyɛ shɛm. Dizuɣu pirigili na bɛnimi bɛ daanfool nyam ni ka dima, ɛɛ, o bela yiŋa ka pun bɔra. ni kadama ni o baŋ binshɛɣu kam din be nimaani. Yes, a ni tooi baŋ lala binyɛhiri ŋɔ maa, amaa ni yɛn suhi a shɛm, kpaŋm a maŋa ka a bɔhim tuma ka bɔ liɣiri lala binyɛhiri ŋɔ maa din nyɛ key roles for travelling puuni. N yuli m-booni Mister President on social media ni yɛn suhi a shɛm, please n suhirimi, share, like and subscribe.